Victoria don carry Lizzy go meet her mama my people wow pikin when e dey Abuja before Victoria don carry am go give her mama o. Welcome to Naija Daughter TV if today na your first time of coming across this my YouTube channel do well to subscribe join this beautiful family I bring gist I bring tori I bring you know anything wey I dey bring I dey like say at least if you come across make you pick one or two things and if you no pick one or two things inside drop am in the comment section Let me know where I for make the mistake so that my next video I go apply and put. You know problem no dey finish o. We dey here to learn and we dey here to correct ourselves. Aha na aha aha aha. Let's dive to our today topic. Hmm. My beautiful sister Victoria. Hmm. You know say I like you. One thing wey make me like you my beautiful sister. How you take strong o and how you take build yourself? Yes. I no dey talk am make you know me o. No, no, no, no. I dey talk am make God know me. Yes. You know say if you still do am wrong, I will still carry you come here, still give you kpai kpai. Still dey carry me go your China now. Still dey carry me go your China. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. You know, I like you how you struggle and where you be today. I love you for that and I like you for that, the love of God.

You see this woman, I no know whether na only me wan dey see am o, na only my eye dey see am. You know say as this woman, our mama, mummy, how una take dey greet? Oh, mummy, eh, na hello ekaalo, ekaaro abi? Hmm. Mummy o, dim o, dim, dim, dim, dim o, hey! You know say as our mama, our mama don change o, abi na only my eye? dey do me editorial hey editorial five five six God will bless you for that okay as you carry those children go visit your mother in-law you no even look the background ah omo that one chuku mm, for that you know when you see good thing wetin be reaction channel when you see good thing see talk about am when you see bad thing see talk about am na be reaction channel uh-huh. i love you guys i love everybody anybody when i talk about am i love una no be say i hate una okay you know say as this our mama don change She don change o for my eye o maybe na my eye dey deceive me she don really change um she don change and as our sister Aditoria take dey do leather um I sofri dey there dey eye you dey look you with one of my corner eye um I love how you take carry your mother Ilo and how you take dey follow her and how two of una friendship just dey may God bless us we the uh wife when we still give birth to boys or you know make god give us good wifey yes so good wife when go take us like our when go take us like their own mother yes i can't wait to meet my mother you love too mm-hmm. now i go showcase am for esther family tv if you don't know esther family tv what do you they wait for go to that channel that channel a lot go happen oh, in future oh. not look that channel like that yeah ask me i will answer you ask me i will answer you see, huh?

Editorial carry Lizzy say she wan go show us Lizzy mum. Hmm. Now I suffer cross my leg oh, now I come dey wash oh. Omo, now she reach there. Now she greet Lizzy mom. He come say, this Lizzy mom, now small girl. Ah, Editorial, you see senior Lizzy mom. Eh, eh, that is Lizzy mom never reach 30. Ah, eh, mm. Yeah, I leave that part. He come tell uh, uh, uh, Lizzy mom say, ah, yeah, I come for that part too.

Let me know abi as you just dey feel na so you just dey upload dey upload because that part you are not comfortable in that part. For me Lizzy go private school e go government school as far as say she dey city private school in village and government school in city no be the same government school in city beat private school in village ask me why number one Lizzy dey go private school um government school for city she get access for good English she get access for know how to write and read Pikin wey get wey know book weda e go private or e go government e must know book na so e be weda Lizzy go private school den me I no dey against am you are doing perfect well the only part wey I say when people talk wey I see comment say why you go climb up when Liz um Lizzy go pass ground if na your own daughter e for no done you will find how she will take um come but now I don dey see am say na because una get where una dey go make she go meet you for your mummy house den una pass there go but if na even so at least Lizzy um brother Then mama brother if for still do am make three of una just go. How you I dey tell you wetin you wan do o. Oh? I take you for wetin you bring out but I just still dey clear that part for you okay. Then hmm, the one wey come chook my liver I come meme. If you dey judge uh, editorial say you no dey take care of Lizzy well, abeg pack well o. Oh. Me I dey tell myself Naija daughter pack well, Naija daughter pack well but there is never any time when I say editorial dey take care of uh, Lizzy well. She always take care of Lizzy well. I look and say she's doing her best and she's trying her best and Lizzy you know she dey pick You know person wen you take care of, if you take care of am well, you go enjoy am, if you take care of am bad, remember say those children go still grow up, dem go still be like you tomorrow, na wetin I dey I dey do. Den if you take care of am well, in future you go enjoy, if you take care of am bad, in future you go still face di di dis tin. You know she come tell Lizzy mama say, ah, Now na Lizzy go follow you go where e say dem dey that e say that typical north side why una go dey there na the Lizzy mama say ah na business na e say but dem will locate come eh, eh, Enugu na abi where say dem wan locate to okay she come say okay Lizzy go follow you no be even mama another girl another of her sister shout say no no Lizzy no okay say mama say no why Lizzy wan follow us e okay for where she dey o e come say no I wan make Lizzy if I say make Lizzy come follow you now e say no Ah see my girl see as she come be see as she come look fresh and beautiful no make she follow you o ah editorial as far say her mom e give you hand applause me naija daughter in fact I give you hand applause and I throway salute for you and I stand up in fact I don bale for I you know I bend one of my nyash for you eh yes I bend one of my nyash for you keep on the good work as far as the family say no carry Lizzy carry am go back where you carry am for come say she's doing well and Lizzie that true Lizzie be like me before I not when you not sabi speak English now na Lizzie is chopping English now na Lizzie look am don fresh hey that is orange e don dey come out pem pem pem abeg Lizzie my beautiful sister if you come across this my YouTube channel go school don't let any of those uh, eh, people because your flower just bright you too resemble your concentrate your study wetin your auntie dey tell you dey follow am you dey learn you na your own you dey learn Na your own you dey do. Na so my mama go talk. My mama go say, Na your own you dey do. That is true. Na your own you dey do. You are preparing for your future ahead. You will still be like editorial one day. You will still get your own children. You still get your own family. You still dey your own house. Na so e dey be. Don't let any man to know to deceive you. Focus on your education and give this editorial body to take care of, to train. Okay, now this one I get to talk. Editorial, thank you for taking care of Lizzie as her mom talk and thank you for taking care of our Grand mom our grand mom as you just dey there in fact her skin just change automatic God bless you for that okay one love keep us together wetin you talk ab- think about this video I will drop her some shots about her make una still watch wetin you think about this video una about to watch I see you in my next video eh eh if you never subscribe subscribe subscribe possible no forget to join the beauty family.